Ifhem, l-esperjenza tiegħek fil-villa kienet naqa' zoppa, eh, biex nkunu għedna kollox, x'taħseb? Nikil, nikil. Le, mhux dejjem kont il-qarxa. Zomma fil-każ tagħha tant da meftit hemm ġew li s-sufra se qattela. ċajta u ċajta u spiċċajt waqajt. Niġri wara kjun.
Sinjuri nilqawkom għalla fajlen, illum programm b'siq waħda. Ġieli, program seq waħda. Għax ġeja le, allora seq waħda.
All right. Eh, Sinjuri, fil-fatt għan intervistaw l-Lea u min għan intervista? Il-teletubi għan kunu nafu għalfej eħeda b'seq waħda. Sinjura li kom Jason u Joshua mit-teletubi.
The conversation vera flowy, it's not difficult me għal biex taħmel conversation.
Ħares leja! Leja qed inħares jien. Kemm int vojt. Jo, mhux daqsel win.
Naqbel.
X'fija di, eh? Il-ħamsa law. Il-ħam. Ċak x'għandek f'subek. Eh.
Nara, vera x'għandek. Orina di frejk.
Dik it-tajba l-oħra. X'għamilt?
Daw spare parts ħarġu mill-villa. Ta' vera.
Isma' kif qed tħossok issa li qiegħda barra mill-villa? Tajjeb ħafna.
Eċitata tal-futur. Ifhem, l-esperjenza tiegħek fil-villa kienet naqa' toppa, eh, biex inkunu għedna kollox, x'taħseb? Eh? Naqbel mija fil-mija. Eh? Isma, Malta kollha staqsiet. Biex il-Madonna weġġajt.
ċajta u ċajta u spiċċajt waqajt. Niġri wara kjon. Trid tiġri wara kjon? Nflok niġri wara jkun. Miti għalih tħalt għal kjon? Ija, l-għol għal kjon. Ma bad tibda tbiddel naqafemtek. Isma' issa li isa l-avventura tal-villa spiċċat. Għax ma tikkunsidrax toħroġ għall-politka, bħalissa żmienu, eh?
Ma tħajjarnix, eh, l-politka. Imma meta kont fil-villa number two, hemmhekk fuq is-sufan, Tajjeb, għamilt erba speeches minn dawk li għajmunna s-suf, eh? Eżeġerat għajmituli s-suf. Is-suf. Ejja, suf. Eh, kif ħass jimporta dom it-nej għajt? Kemm eh, gustuża.
Għalek titlef di frek, int. Għajt, ħallina mitċajt, ma kont isek fost in-nisa, isek dejjem kont taf xinti tajt int. Bux dejjem sewa, ġili bdew jħorġu klim bl-amment, imma

Ifhem, bej ħin u ieħor trid tidħol tinħaserna u ma ħasbx ħadd tagħmel ġurnata. Kont titfalu naqbad tu tri.
U bħala suf, kont qaxxar kuljum biex jidher dem li tidher eh, kif suppost. Nikil, nikil.
Le, mhux dejjem kont inqaxxar. Zomma fil-kas tagħha tanda meftit hemm ġew li s-suf raqs qattela. Jista' jkun ukoll. Eh, għalhekk. u- Possibbli.
eh, eh, Allora ma ħax jispuntak.
Isma, kemmu diffiċli għazu kalla vajlen. Mhux ħafna ta'. U vera.
Thank you ta'. E biex ħaslu li.
In general, I think, somma jinto ġobni da inti. Ija, Isma, change subject. Et ħosna a connection.
No, sana.
Issa, unek batu. Unek il-soltu ma naqbab xej bil-mobile jien, ma insomma, pala. Isma, Selwin għamel zmin iffissa fuqek u koll. Mhm. Issa meta ngħidu żmien, ġifieri fil-każ ta' Selwyn ikunu ftit minuti sewwa. Għax u taf kif jeqleb minn ħaġa l-oħra, minn tfajla l-oħra. Isu switcher, switcher. Issa minn hawn barra fajnejna jidher ftit fit. Ftit. Eh, klingi kifet inti fil-verità. Mhm. Eh, fil-verità u fit jew le? Ija una, mhux fit. Imma una Too much. Jajja l Ieħor, pastas. Eħe, dik il-kelma prosi. Thank,
jiena li tantu fit, li l-oħrajn kienu jagħmlu training biex ikunu fit. U laqas għandu għalfejn daqs kemm fit. Kemm inti demer sorjer. Mela, meta ġejtu lura mill-villa t-tieni waħda u mhm. dertu deħlin iskom lejti maw tin tin tin deħlin il-ġewwa. Għaliex kontu rrabjati daqshekk? Imqabżin kontu.
Ifhem, jien ma kontx irrabjata, ma kellix għalfejn kun irrabjata lej ħadd. Int ma kontx irrabjata kont soppa.
Eżatt, jien kont soppa, ma stajx nimxi, imma l-oħrajn ma tihom xortu għal kollhom in-nervi. Tara il tiegħek ma mara oħra, ma tista' tuħu gost. Imma mbagħad wara ġis sekondu kulħadd spiċċa jintredda. Eżek eh, jagħmlu, ma. It's Love Island.
Eh, eh, alright, għalmenu jek bxejt id-dobba reda minn ġew. Fl-axħar spiċċajt barra. Missu billi kien hemm. Mm. Min kont qed tispera li se jażlek kieku kellu jażlek xi ħadd?
Asnaf. Asuma ma kienu jafu ma zlux. Imma insomma, isma leja, grazzi tal-li ġejt. Aħna nawgurawlek li s-sib l-imħabba. Nisperaw.
U jirnexxek biħ il-proprjetà x'dik importanti iktar mill-imħabba kultant. Tajjeb għax da x'inhi mħabba mingħajr dar, jekk ngħid jien. Insomma, eh, eh, mhux se ngħidlek break elek għax inti ħodna fil-kelma u tagħmilha l Isma tal-aħħar biex irnexxielek tintreda ma' xi ħadd hemm ġew. Hija ta'.
Ma' Clinton.